Kaya apa kisahnya nang kaya nini, handak maulah segel kada kawa, tanda tangan nenal kaya kih banaran. Udahan ai pambakal nah kena mau nah maurusakan nah, sekira kawa kaya itu nah, handak baal nyegel aja handak minta duit segala baal tanda tangan. Assalamualaikum. Lah waalaikumsalam uma pucuk di tiba ulang tiba pambakalnya nang gih. Apa kabar? Handak maulah segel nih pambakalnya nah. Duduk ulun lah. Gih, silakan bakal. Anu pembakalan, nah ini kan anak mula segel. Hmm. Cuma nang enal kayak ini karena mau tanda tangan. Eh kenapa kayak itu? Kada tahu juga, amun kada ada anunya jar kada hakun. Anunya tuh maksudnya apa? Nah ini yang jadi masalah nih, kalau Epian kena kawang mau rusakan gitu nah, bakalnya. Oh, sekiranya enal mau tanda tangan. Gih. Hmm. Berapa kali lu datangnya enal nih, maju kayak apa nih anak mau urusan nih, segel kada kawa. Kawa haja tanda tangan ja asal ada anu nya ja. Ini tanah nang di mana gerang pian segel ini? Tanah nang di belakang. Oh nang bebatasan lawan tanah enal tu kah? Nggih. Nang behigaan tu? Behigaan. Maka behigaan lawan WC nya wara ngitu? Tapi kan harus tanda tangan jua kalu dipinta RT nya. Kada maksudnya tu baya behigaan ngitu ja kada mau tanda tangan nya lah. Kada mau jua. Malah. Kawa kah pian manolongi akan nah? Ayu, wahini kah? Ayu. Bagus ai nah handak kawa ini. Ayu, ayu. Ayu. Kita cari. Nggih.

Inggih, bujur. Sidin jar handak minta tanda tangan. Tangan apa? Pesen segel. Oh. Tanah sidin tuh kan bedempetan lawan WC ulun. Mbah tuh? Sidin kan minta tanda tangan lo, kada ulun tanda tangan nih. Kada ada duitnya. Sidin kan banyak besimpanan duit. Umbok belum memarimaan ya. duit. Dua nang ini pesadang. Saya matras tungnya. Cobalah dicek. Hmm. Ini bujur lah tanah ikan.

Iilah. Kada kada salah jua. Bujur. Bujur tuh. Pengaruh sih ini. Bisa kita belikan dah. Eh, duitnya. Hah? Hah? Kena aja dulu. Ini tertak tanda tangan. Tanda ini ini, ini cap tangan. Ya. Nang bujur tuh tanda tangan tuh. Nah. Mau tulis gitu. Kamu nengkin jangan belikan. Ulun mau ukir gitu lawas. Di fotokopian ada kalau julak.

Macam apa mbak riunjut nih lah? Heh, ngalihnya eh. Sore ini kan ada pulang duitnya. Wah, mantap, dapat akalan. Udah, gitu aja dah. Oh, ada orangnya. Pas dah jamnya. Eh, Hah? ya pak. Ada. Pasti. Ada, ada duitnya. Ada, apa? ada, ada, ada duitnya. Kena. Ini kena pulang ini kayak saja nih. Bukan ada duitnya mun kita. Eh. Aku hamuk dulu nang tapi kami kali kan. Ih, juajar pian namanya hamuk kada kawa kaminya dijapai. Anu lah, kayak ini jadi nah. Ulun tangga dua puluh ribu. Hmm, berapa? Dijubit pandir, dijubit. Ulun tangga dua puluh ribu. Ulun nih anu gugup. Es krim.

Pas banar. Ini nyamannya nih mun bisi ilmu pawaluhan nih. Butang dua, dua butang sepuluh dapat sepuluh. Hmm, harumnya duit. Iya. Iya, nah, malah yang nukar wadai. Gilanya ada yang salah tadi ke kanak nih. Ngapa yuk?